Kamoro moro ma intie jera mar Lulu TV, maendi en chenro mar oboke okinyi ma kawuono mantiere kod tarik apar kod ochiko. Chenro ni eri keloni kod an Jeff Olumbaka kaachiel kod Rita Nyalego.
Wantiere kod oboke ariyo e mesa kaendi, aneno ka antiere kod oboke nyeri mar The Standard kaeto an gi Daily Nation. Achiel kachiel wabiro chako mapiyo piyo kod oboke gi eki ka bende wang'eyo ni sani wadong' kod odiochienge machuok kende kaeto wachako nyasi goeko mag Christmas. Gima duong' moloyo ma pod wanyiso ogandawa Kawuok e ute fwambo ne kamoro amora ma intie, ka intie wang' apaya, nyaka ibed motang' nyaka ine ni kiriembo nyamburko tiriembo nyamburko ka in jalo ero mana kare ma ok omadho kwong' moro amora mondo mi waduok chien weche mag masira mag wang' apaya madhi nyime sanieri. Wabiro chako kod oboke nieri mar The Daily Nation. Inyalo nyiso ni to ang'o ma omi pek kanyo ero Rita? The Daily Nation wan gi headline wacho ni Raila's oath plan a death wish mano Githu Muigai advisor jatendwa Raila. mm. owacho ni the uh, oath chamo muma ni mm. en wach mano migo sira odinga yes. mano kopo ni ochamo to mano dhi bedo ni en imako ne bura mar tho yeah. manyiso ni koro ok giyie kod paro mane migosi odinga wacho ni kata nare to nyaka mi ocham muma yes. wabiro rango ni to be adieri mar wachno ero biro beti kasto wan gi police on spot of a children's son's nightmare nyithindo ma obed arrested gi police mm -hmm. mago nyithindo ma johigni adi wan gi from around uh, igni apar igni apar yeah.
omaki ondhi kod obila uh, yeah.
Four, nyaka ji igni ang'wen yeah. omaki kod obila mondhi iye moketi od ang'ech yeah. mano en wach ma ok apar ni ni kare kata kamano wageno ni nyithindo go kobro yudo ratiro margi achiel kachiel kotenore kod wach machalo kamano Kaeto aneno ka obokineri mar The Standard en kwarange to wach aneno ka omi pek kaindi en mana ni sani koro jopuonje jo riwruoge mag jopuonje okwede okang' mager Chenro ma bende koro sirikal ni godo mar kawo jopuonje wechego eko mag orak, eh, jopuonje madirom aluf apar kod aboro. Jopuonje kaachiel kod riwruok margi dwaro ni jopuonje ka indiko e tich to ondikgi on permanent and pensionable terms. Manyiso ni indiki ni ondiki chutho kendo ka iretire kata ka gimoro otimi tiyudo aheri magi. Mano ere dwaro mantiere kaendi. To neno ni jopuonjre idwa kaw aluf apar kod aboro gi eki, idwa kawgi e yorno ero mako jolo. Mm. Maendi uh, Sosion kaachiel kod riwruok mage otamore wach machalo kamano. Mano something that is actually valid nikech kineno yes. Mm. uh, kidhi uh, teachers magi jok modhi skul gisomo mm -hmm. mondo gibi gipuonj uh, nyithindwa mm. koro kwang'iyo ni ok, ok, ok chal maber ni ka kendo mm. sama onego bed ni gitiyo imiyo gi terms that are not uh, permanent mm. mano nikech king'iyo salary gi their pay is also so minimal mm. onego bed ni kimiyo gi timiyo gi nyaka mambalang duto monego bed ni japuonj ka japuonj yeah in terms go pod inyalo kaw mm. on, on another scheme but mm -hmm. kik interfere mar kika ugi ni dino ne jopuonje ya kik din ne jopuonje ayo to neno kawach machako mi pek ka inde kwedhi South Africa kocha chande zuma sani ri koro nobedo kod bwok ma pek miwuoro ma indi ka bene koro ANC ne obedo kod yiero margi ma bene koro Ramaphosa ne oyier kaka jatelo manyien mar ANC ma indi ne omiyo zuma bwok ka bene jal mano keto mondo mi oyud kom nero ne ok ochwe oyudo kom machalo kamaini ma indi nyiso nani mano nyiso ni democracy Mm, democracy.
Uh, yeah. Uh-huh.
Uh, kineno ka uh, uh, Zuma kadwa push someone mm. iluongo mm. ni ibedo godfather mm -hmm. koro nyiso ni the will of the people madwaro yiero ng'ato ok, mm. ok donji mm -hmm. so if it starts at party level kaka wacho ni kaka kata Kenya kaka wang'iyo ni gino onego bed ni kwadhi e higni ma mbele mm. we also consider that ni kine ODM mm -hmm. to jidwari mm. onego bed ni jok moyier ema yes. bedo party candidates mm. mondo koro kik bed ni leaders go push someone mm. so we are starting a democracy at mm. its roots, roots. Maendi aneno ka koro miyo Ramaphosa oganda mathoth wuoyo e weche gweko mag mbui ni nenore ni uh, mana ka gir kirage onyalo bedo jatend piny owacho manyien mar South Africa. Mago duto pod ok wadwa speculate sani iri wabiro neno ni to gichalo nade. Wach madwari mondo wachak owuoye kapok wadhi nyime kaendi en mana ni eh, nenore ni joduond od bura mar ANC mano mar Mudavadi nitiere kod ywak maendi bang' ka Migosi Mbadi ne oyier kaka jakom mar the Public Accounts Committee. Paro nani? Um, ineno wach uh, NASA ni mm. and ngeni NASA is a coalition yes. in gi parties mang'eny mm. ka mm. koro it's just fair that ni jogi mm. what they bring to the table mm. onego bed ni gigo bedo divided ok dang bed ni kendo Mbadi ema e, e, e leader of minority mm. kendo ichak imiye jakom mar park mm. jong'eny jo anasa ka mps mm-hmm. ng'eny mm. so can we just distribute mayudo ni kata jok moko ma pok obedo gi those positions ang'o mm. miyo wan mana gi nyinge moko ma irango ni to duond od bura ka duond od bura kelo kwan mar oganda maromo nade kirango nc kirango ford kenya kirango wiper kirango odm Eh, chik mantiere en ni ng'ama bedo jakom mar pak obedo ng'ama wuok e minority party to man gi ji mang'eny mm -hmm. kirango NC rango Ford Kenya gi ODM duto kirango tiyudo ni ODM mantiere kod kwan ma nyalo chopo kanyo koro kang'e ni to criteria mane ma bende ne idwaro ke nikech mano to e criteria mantiere ok ane ketho moro amora ma jo ODM okano timo kanyo but ang'o gini miyo gi all parties Miyo kom nikech kwano margi nyaka rang ni to oteku mar duond od bura mwadwa miyo kom ni eri romo nade nyaka ng'e pek mari koro magi gik monego bed ni ging'eyo ni ka un kod kwan mar ji mang'eny to telo machalo kama nyaka wuog e duond od bura ni eri kata kamano wabiro rango wach mana wacho kapok wachako weche mag oboke nitiere kaendi stop this cruel road carnage maendi e wach mapod wadwa ni mondo mi wawuoye inyalo wacho ang'o e wach mar masira mag wang' apaya nyien. Uh, sani kwang'iyo masira mantiere ndara sani mm. you are, you are looking at Uh, reckless driving mm -hmm. waneno ka jok ma riembo gechegi mm. iyudo ni mokwongo fatigo kata madho kong'o mm. fatigue mm -hmm. ng'ato ol idwa ni idhi trips mang'eny mm -hmm. koro fatigue ng'eni kinyalo nindo for 5 or 3 seconds yes. iyudo ka gari kaka niriembo cha mm. ise, ise loso accidents mm -hmm. gechegi onego bed ni timo inspection moro ma serious mm. nikech ing'iyo gik ma speed governor gi mm. osebedo tampered with mm -hmm. koro overspeeding timore mm. to be jok miting'o e gari gi iwacho ga ni responsibility also lies on the passengers uh -huh. sama ng'acha riembo gari marach yes. in ibed abeda e, mm. o, e, iwacho ga ni rito ka usetuomoru mm. koka ng'ato wacho ni o oh, wasetho jomoko bende idho geche nyamburko mopong' moting'e lodi mapek ahinya moting'e oganda mathoth pod iidho pod ilire nyamburko no ero tiparo ni ibro chopo kuma idhiye maber nyaka obed motang' mondo e nyasi niri mar krismas ka ok kamano to wabiro neno ka ok en gima kare. It oboke mar adek wacho na kome pek ka indien mana nyadendi moro ma bende ne obila ocheko ne otimne sach to ne ogol lepe ma bende oganda no neno duogi mm. ne odhi e dot aneno ka koro ne omiye omenda madirom milion ang'wen kowachi ni nochoch ratiro mare iparo ni ang'o manyalo miyo obila ka dwa cheko ng'ato to okawe to ogolo lepe to cheke ka ji te neno kaeto oketo duge oko mano ing'eni onego bed ni wa respect each other ka yes. jok ma mm. Uh, wan, wan adults mm -hmm. ng'ama duong' ok onego bed ni timo ne gimi timo kamano to mm -hmm. police okawo law oketo in onego bed ni gi maintain law and order mm -hmm. at no point ok um, onego bed ni otimo ne ng'ama duong' kamano kata nyalo bedo ni nyamin ng'ato kata ah, nyathi uh, matin yes. nyalo bedo ni nyamin ng'ato mm -hmm. kata nyathi ng'ato mm -hmm. koro i think that was a very good thing mane gitimo mm -hmm. nyiso ni ng'ata ng'ata mabro timo timo gima chal kamano ma, eh. ibi chwar kod fai yeah to ng'ato yudo milion ang'wen mano mm -hmm. koro ng'ama nigi pesa Wana wanige pesa to gima nyaka wawuoye en ni ratiro mar oganda nyaka bedi ni Yes. i- imiyo luor e sa moro amora. Onge obila moyiene kawo okang' machalo kamano. Ibed nyathi, ibed ng'ama nie higa madiere, ibed ng'ama ni duong', onge chik moyiene obila moro amora mondo mi ogol lepi oko ni ocheki kaeto dugi ineno. Ka en gik mimanyo machalo kaka yedhe mamero ji kaka ne giwacho noero, ikawi titeri e sel mar obila kama private kata kama ne kende timiyo ng'ato ma nigi the same gender. Ka in ng'ama wuoyi imi ng'ama wuoyi to yeah. rangi. Ka in ng'ama nyako mano e kaka wanyalo dongore. To wach moro ma chik ng'ato kaw keto e lwete no ero mano ok nyal betie.
Koro kwang'iyo kae mm. wan gi about the same thing mar nyithindo gi mm -hmm. mano nego beni to iwacho kae ni nyathi matin yes. kin gi under the age of 8 years mm. gimoro amora mitimo makosa mm. moro amora mitimo yeah. ok onego bed ni ketoni Yeah. nikech pod in nyathi mm-hmm. matin ok ing'eyo ok ing'eyo ah, yeah. mm. to kendo ka in under 12 years unless gi confirm yeah. koro ing'e ni magi ok inyal kawo nyithindo matindo tiket e sel mm. to nikech gikwalo scrap metal mm. aparo ni kanyo be onego bed ni chik ing'iyo kanyo mano nyaka rangi yeah. mm.
kwang'iyo kae waneno kaka uh, be gidhu pod uh, nyiso ni nasas mano wach chamo muma mara ila chamo muma ni ah, tek uh, to bende paro ni ma indien gima bro bedo Akia no kanyal wacho sani nikech mm. kwang'iyo wach sani mm. otek samoro penjo ariyo kende madwani mondo apenjri ta in uh, kaka achiel kuom uh, jok ma bende nyalo chiwo paro iparo ni migosi Raila Amolo Odinga onego bed ni chamo muma koso ok onego bed ni ochamo an aparo ni onego bed ni ochamo muma but mm. onego bed ni ochame as President of the People's Assembly. Kiko Chame as the Republic of Kenya. Ochame kaka president mar the People's Assembly to wach ni rine oketi tenge kod doho kinyalo paro doho mamalo ma Machakos ne okete tenge nyaka dwe mar achiel tarik apar kod aboro. Dak giriti mondo mi doho kwongo bi owuoni to wach mar People's Assembly nieri en gima chalo nade koka okawo okang' machalo kamano. Ka dipo ni ochame kapok doho olose wach nwero Januari tarik apar kod aboro dong' mano ero en tok chik. Um, but kwang'iyo ing'e ni people's assembly en gathering mar ji yes. so kata in inyalo bedo president mar odi mm. and it, it, it does not make sense ni koro ibiro ilandonwa mm. but mondo structure nikech people's assembly ni it's, it's, a, it's a movement mm. onego bed ni olobby for electoral justice mm -hmm. onego bed ni olobby kuom jok manothoka mm -hmm kineno nitiere jok mane otho e, e maandamano mang'eny mm -hmm. nobody is fighting for them the mm -hmm. state is not even paying mane dono wacho ni giket tenge wach niri mondo kwongo ng'e ni to structure mar the people's assembly niri biro bedo nade Structure mar the People's Assembly ni gibiro yudo omenda kanye? Structure mar the People's Assembly ni ofis mar gibiro bedo kanye ma ka ng'ato ndire kod wach to mondo obed gima olosi procedurally. Mong'e ni to gini eri magi magi ma confines mane mutiyo godo ma. The structure ok onego bed ni you remember this is political. Mm -hmm. Mano gima itimo ka it is Koro something that onego bed ni itime kose yiere yeah. then it is a lobby, it is a movement, it mm. is against the government. Ok mm. kirito ni mondo omiu Kore balo kor jogo. Yes.
No, ok, onge gimoro mobalgo m- Ah. m- like Ato doho nochu- nochunge nyaka tarik apar kod aboro koki iwinj weche go eko. but ing'e ni pa- planning Ah. is very key. To chamo Koro- mumano. Koro ki orit doho kuongo wach koko chamo. Yeah, unyalo rito but at the end of the day Aya. wang'iyo ni is it going really to work for for the movement mm. ma movement king mm. you most of this movement kaka not team rain france mm. you don't wait gin for ba. authority yeah mm. gin jok ma are against what is happening gibalo. to gin ga agenda gibalo ya yeah. eh. kae to viga koja chande anyuola mar ji apar kod ariyo mano wito ngimagi ywak molokalo ni mondo mi okonygi mondo giyud omenda ma ginyalo iko godo jogegi mano tho jaduong' nyeri ne olalo jogegi mathoth ahinya nodong' mana gi nyathi achiel jaode bende ne olal giwacho ni bajet ma gin godo dirom milion adek nukta abich Kaendi ikwayono maduong' dhi ne gavana ma Vihiga mano Otichilo, Dr. Otichilo Wilbur ni mondo mi orang wachno ero. Kapar ni sani wan kod sirikande mag gwenge. Yeah. Ka wach ma kama otimore e sirikal mar yuko onego bed ni waywak ne sirikal meno. Maduong' ya. Otichilo nyaka wuog oko manyiso ni to ohinyore mano tho Vihiga gieki kaluwore kod masira mag wang' apaya akawo okang' mane mondo mi okonygi mondo gikow joggi. Kanyo be onego bed ni gitimo investigation if yes. insurance mondo ging'i liability yeah. who was in the wrong nikech mm -hmm. nyalo bedo ni vehicle mane oting'o gino was in yes. the wrong so insurance is liable mondo bed ni chulgi ya
Aso kwa dhema pio pio rita neno kama indi na mawajo puonye ni wasewacho. Wuod Kalonzo Musyoka kama indi Kennedy Musyoka ne ochamo ma ka en achiel kuom jokanyo go eko mag IALA mano East African Legislative Assembly aneno kano ochamo ma kanyo amor kod wach no romo kalo nikech en ng'ama pod rawera yeah. kendo amor ka koro onyalo chako donjo e weche mag siasa. Mm, yes. mm.
Ka wan kae wach inland port uh, Johor complain ni the port is being pushed inland. Hmm. Koro wacho ni there's a fight gi Uhuru because uh, yeah. they, are, they're trying to move the port to Naivasha. Mm -hmm. Koro sani chako bedo kinde gi kendo. Yes. Anyalo paro chon ne gi yware mapek ahinya kendo sani ireno ka weche mag ports go eko dwa chak kelo ywaruok machalo kamano. Odiochieng' ma kawuono ikowo Francis Nyenze, ing'eyo wach machalo kama. Yeah. Eh, kendo iwacho ni Kalonzo Musyoka e jal ma bende ne ochalo japuonj mare e siasa kendo magi eki biro ng'ere odiochieng' ma kawuono ka bende koro oganda biro golo neno koni kod kocha. Wachore ni Migosi Odinga kod Migosi Kenyatta nyalo romo e liel machalo kama endi. Yeah, onego bed ni giromo mm. mondo jokenya ong'e niya mm. at the end of the day ng'e ni politicians mm. gin be gin gimanyo tich mm. and sama gitimo campaign gi mm. jogi loso they, they talk to each other daily mm -hmm. koro romono ok inyal ng'eyo ma romo mwanene e tv mm. nyalo bed ni be giromo oko to kwane ah. koro romono emomiyo ka in gi jirandi moro ma bok uwinjru kisiasa mm. onego bed ni uromo to loso ngima onego bed ni dhi mbele mm. it does not mean ni agenda ni moro mi fight for uh, goes down kore dwaro ni mondo mi giro Romo giro nere mondo neno ka- gilosi ah, yeah.
erokamano an katieko oboke ni aneno ka wach momi pek kaendi vihiga podi wilbur chichilo ne owit oko bura ma bende ne oter e nyim doho mamalo ma kuno ne mondo mi oping godo yiero mare kaka gavana ne owach ni neno mane oter ne ok oromo Ing'eyo ni sani buche nitie mathoth, nyaka gwengwa mag Luo Nyanza nitie bura Homa Bay, nitie bura Kisumu, nitie bura Siaya. Mar Ochichilo endi koro en osewe thuolo. Yeah. Gima paro ni bura gi onego bed ni biro nikech eh, ka ng'ato oluza yes. onego bed ni kohingi mm -hmm. idhi e court tiwacho ni an aneno nokwala kama kama kama mm -hmm. then court onego bed ni loso ruling to kidhi e nyim doho to koro oneno tami golo titimi nano koro iwiti oko e don koro kowiti oko ah. to nyiso ni ok iromo kae to ng'eni sama owiti oko nero nitie fae michulo ikawi nitie omenda ma nyaka ichul kanyo ero mar fai nikech niketo doho kod tich kendo bende nyaka ichul ng'ama ne idonjo no it depends nikech mm. the court can rule kaka ineno mm. moko mek supreme court it dismisses nyalo dismiss with costs or mm -hmm. without cost nyalo no, bedo ni ya mm. ni your, your case was actually valid but court neno ni ya gik manotimre go tin ok nyal mm. affect mm -hmm. that ruling deep, mm. it depends on the court nyalo wacho ni ya every party to bear its cost. Ler ni to kanye ma ichule ng'ato. Naneno ka Kirinyaga kucho nonyis Martha Karua mondo mi ochul omenda. Koro magi miwacho mm.
niya, ah, those are things my then you look at it, it is not that legal. But the courts, mm. it is within the jurisdiction of the court mondo wach niya, ah, mm. this case at this me needs every party mm-hmm. to bear cost. Mm -hmm. To koro ka court wacho niya, ah, mm. in your you should bear cost for the other ah. party. Ema dwani mondo ler ne jo neno ne to mano kanye ma koro kanyengeniitlieswithinthejudgekni otero bura e nyim doho kong'e ni onge charges manyalo biro kode kanye ma kichope ni sinirita koro chul jeff nikech idonjone to yudo ka ma endi ni bura manono ma ok onego bed ni koro nyisa ne jowa ni to what charges go uh.
it's mano it is a discretion of the judge uh. nikech koro king'e even if the law is not very clear on that uh. nikech it depends on the the the, the case uh -huh. court be called on ni yo court nyalo ni waste my time oh. because case oh, can you me fine imi fine ni sini uh. Ah. kendi chake chol ngacha koro to be ka corruption nitiere uh -huh. ngato nyalo bedo ni some cases kata filing fee gin ga pesa mm. mang'eny mm. kata mar supreme court cha mm -hmm. it's like a million and yeah. koro nyako be ni be in gi pesa mm. to magi jo siasa mama nyoto warok ni aroka dhi nyim do kapo kwarango ni tubura mwatero cha mane gima court dwaro court uh, dwaro ga niya udhi uh, ga court uh, ka uh, ka ukia kung king'eyo uh -huh. ni in gi kes ma valid uh -huh. to be usetemo negotiate to gino ok mm. ok nyal bedo no, no, to inyalo mi fine mohingi inyalo mi fine koro idhi loso wach to
tichak ichudo aya thieth mago boke riwar the uh, kwatieko neno ka uh -huh. cancer machine ka onyiew gi jo Aga Khan hospital uh -huh. musoni kenyans will now be able to access high tech cancer screening mm. waneno ka cancer ni mm. dwa tieko wa mang'eny yeah. akiani iluongo cancer nade gi ah, dholuo ma abro manye to kang'e maber ni to inyalo luonge eh manye nikech aneno ka koro en odwa ah. replace HIV odwa tieko jogo en ing'eyo gima duong' ma oganda wa kong'eyo ni cancer en tuo ma lit moingo kata HIV and AIDS yeah, yeah, yeah. Mm. to oganda wa aneno ka pek maduong' giketo kuom HIV and AIDS kaendi I think nikech pok mm. wabedo aware it is now a new face ma cancer biro mm -hmm. uh, but kwa dhi mbele mm. wadhi neno ni most people are suffering for cancer nikech of our lifestyle food mwachamo mm. to cancer is very painful moso kichopo e end stages mm ma ingeni eh, ayaki en gimi nyalo ndilo mm. to ngima dhi mbele mm -hmm. but cancer it has no cure to end very painful mm. koro kwa dhi mbele research gi doctors should actually start looking at it mondo wane niya mm. eh, tuo tuo ni watime nade erokamano Rita